Хәерле көн! Без бүген Олы Нурсы авылында Сабирова Тәгъзимә Котдус кызында кунакта. Тәгъзимә апа, таныштырып үтегез әле. Сезнең тормыш, э, яшәешегезнең башы сугыш чорына туры килә. Шул хакта безгә әзрәк сөйләп китә алмассыз микән? Сез кайда тугансыз?
Мин Сабирова Тәгъзимә Котдус кызы Айдар авылында Туып үскән, анда яшәгән вакытыбызда абыем бар иде, сеңлем бар иде. Әтиебез сугыш башланган, әтиебез тормыш итеп балаларны үстерү теләге белән Бирбавай кителеп, Владивостокка китеп баралар. Без дүрт семья булган. Әтиләр шунда эшләгән вакытта сугыш башланып китә. Әтиләр сугышка киткәндә әнигә әйтә, син анасы балаларны алып авылга кайт, монда калмагыз. Адашып, исән булсак, әйләнеп кайтырбыз, дип. Шуннан әниләр кайтырга чыгалар. Апрель башында Товарный поезд белән 41 көн юлда булалар. Юлда туктап каралып, товарный поездның тагайсындадыр инде эретеп, су әзерләп чәй эчертәләр. Станцияләрдә тукталып ашарга алалар. Шулай иттереп әниләр 41 көн юлда булып, исән-имин өйгә әйләнеп кайталар. Димәк, сез Айдар авылына кире әйләнеп кайтасыз? Айдар авылына кире әйләнеп кайтабыз. Кайткан вакытыбызда әйберләрен урлыйлар әниләрнең. Әниләр бер нәрсәсез җиргә кайтып керәләр. Ярый, киткәндә исән калган йортыбыз исән булган. Шунда кайтып әни өч баланы тәрбияләп яши башлый. Сугыш вакытлары бик авыр була. Әниләр Язга кайткачтаннан әнине сукачыларга, чәчүчеләргә, аш пешерергә күгер итеп куялар. Урманнан утынны тартып алып кайта, ипине үзе сала, ашларны үзе әзерләп пешереп, эшчеләргә ашата торган булган. Әнигә без дә булышадырыйк инде, кечкенә булсак та, бәрәңгесен әрчергә, вак төяген карарга инде. Әле сеңлебез авыртуы, ул сеңлебезне карарга кирәк була торган ие. Авырлыклар белән әни бик авырлыклар белән балаларны исән имин үстерде, Аллага шөкер.
Абый кыз белән утын кискәнне Абый, абый белән үтәр үтмәс пила белән бер-беребезне сөйи алмыйчан утыннар кисеп бирәдер иек. Абый балакаем, ярар ие, мин күтәреп ташыр ием. Шулай торып әнигә ярдәм итә торган иек. Инде аннары бераз үткәннән соң кыш көннәрендә әниләргә кыр эшләре беткәннән соң бәрәңгеләрне әрчеп, тукма шикелле итеп турап, әзерләп бирә торган иек. Әниләр шуны пешереп, мичтә киптереп, солдатларга саталар иде. бияләй носки бәйләп, әниләргә йон тетәр иек, әниләр эрләп бәйләп, аны да озатырлар ие солдатларга. Инде аннары тора бара, әзерәк без калкынгач, яз көне сукаҗылар ниләр чыкканчы, Слободага барып, Глубинкадан симәнәләр кайтырлар ие. Ул симәнәне 16 килограмм күтәреп, Җәяү кайтырлар ие. Кайтып кергәндә инде чабаталары, каты кар өстеннән кайтып, чәчәк ата торганнар ие. Аягызларыннан ничек төшеп калмагандыр инде бичараларның. Менә шулай иттереп инде авырлыклар белә үстерде әни. Авыр вакытлар булды әниләргә бик. Ә бу семьялардан кайткач нишләтә идегез? Кайткач амбарга сдавать итәләр, кладовщикка. Ә аңа кадәр сез аларны чистартмый идегезме соң? Юк, аны
килолап үлчәп өйләргә бирәләр ие, кич утырып әниләр, көндез белә без бакра ди торганнарые шул бакраны чүпли торганыек. Чүбеннән аралап, чис тартып, чүбен аерым үлчәрләрие, калган икмәген аерым үлчәрләрие, калмаганмы, ашамаганмы балалар. Менә шундый заманнар туры килде безгә. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.
Сәламәтлек, саулык сезгә. Амин.
Дава кирәкме?